Wel, ga i'n gyntaf de ar eich rhan chi gyd yma, longyfarch uh, Eirios. Um, Eirios wedi ymddeol o'r banc ers rhywfaint, rhyw ddeunaw awr nawr i fe, Eirios, uh, erbyn hyn. So, llongyfarchiad gyda'i gwresog i ti. a diolch yn fawr iawn i ti am dy was- am wasanaethu'r ardal am faint dros 32 o flynyddoedd efe? Ie, diolch yn fawr iawn i ti. E, erbyn heddi mae pob math o bobl yn sgrifennu eu hu- hunangofiant, pobl busnes, ambell i ffarmwr, ambell i feddyg hefyd. Ond prin iawn i chi'n clywed yn gyfreithiwr na swyddog banc yn sôn am eu profiadau. Mae hynny'n biti mowr yn ofarn i. Felly, Eirios, cer ati, ysgrafenia lyfr gorau'r flwyddyn. Ac o siarad am arian, rwy'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch wedi talu i ddod i mewn y prynhawn yma. Dwi ddim ond yn gobeithio nawr na fyddwch chi yn fodlon talu i fynd allan Rwy'n gweld ni'n doi yn sefyll fan hyn. Does dim ond gobeithio y byddwch yn gwerthfawrogi'r double act, ond cofiwch am Rosalind a Myrddin, neu Tony ac Aloma, Enid a Gerfon sydd yn sefyll o'ch blaen chi nawr. O bryd i'w gilydd mae bobl yn sôn amdano i ac yn dweud rhywbeth fel mab adlin yw hwnna, neu brawd Enid yw'r boi 'na, ond ar dri achlysur gwahanol, mae dieithried wedi tybied mai tad Enid i fi. Fe, felly, dyma fab Adlyn yn rhoi'r meicroffon i Wyres Adlyn. Reit, gyntaf i gyd, Ga i ymddiheuro i chi, dw i erioed wedi siarad yn gyhoeddus o'r blaen, a dw i ddim yn fwriadu gwneud byth eto. Ond, ac wedi peth fy swat, diolch byth, mae Irfon wedi cytuno i sefyll fan hyn gyda fi. Fe wnaeth Eirios ddweud, rwyf wedi ymgartrefu yn Wrecsam ers bron i 40 o flynyddoedd erbyn hyn, ac roedd yn dipyn o sioc o dderbyn y gwahoddiad i agor ffair am leni. Rwy'n diolch i chi am feddwl amdana i ac am yr anrhydedd o fod yma heddi. Pan nes i ddweud wrth Mam am y gwahoddiad ddechrau mis Chwefror, dywedodd ei bod yn falch iawn eich bod wedi gofyn i fi. Ac yna, dywedodd, Bydden i wrth fy modd petaet ti'n derbyn y gwahoddiad, mae pawb ffordd hyn wedi bod mor dda

ond i ni hefyd yn ddiolchgar ein bod wedi bod ei bod wedi bod gyda ni cyhyd. Fel arwydd o ddiolch i chi am fod mor barod eich cymwynas a'ch caredigrwydd tuag atom ni fel teulu gydol y blynyddoedd, mae'n bleser bod yma a bod yn rhan o gymdeithas gynnes a chlos. Heddiw y tro cyntaf i fi weld yr adeilad gorffenedig sydd yn awr yn gartref godidog i Ysgol Coedmor, neu Ysgol Carreg Hirfaen fel mae'n cael ei galw'n awr. Mae'r adeilad a'r tir o amgylch yn hardd a chymen iawn. Roedd yn flin gennyf nad oeddwn wedi gallu dod i'r diwrnod agored i weld y tu mewn. Yn ddigon naturiol fe ddaeth llawer o atgofion yn ôl i fi am rai o gyn athrawon yr ysgol. Pobl fel y diweddar BJ Jones a oedd yn perthyn i deulu Ganeiddig, a hefyd Dilwyn Roberts a oedd nid yn unig yn athro da ond yn naturiaethwr heb ei ail. Mae'n drist hefyd na welodd Mrs Owen Harris na Miss Tomos gwblhau'r adeilad newydd. Roedd Miss Tomos yn llawen a llon ac yn barod bob amser i gefnogi gweithgareddau'r ardal. Roedd Irfon yn dweud ei fod ef a Miss Tomos wedi cael llawer o sforts pan fyddai yn ei chyfarfod yn Llanbed ac yntau wedi ennill rhywbeth yng Nghlwb yr Eglwys. Irfon yn dal yr handbag a Miss Tomos yn twrio yn y bag. gan ddweud, mae fe gyda fi rywle yn y bag ma. Mae Irfon wedi olrhain hanes ein teulu ac wedi darganfod fod teulu dad wedi byw yng Nghoediddig am rhyw ddwy ganrif a hanner cyn symud i Fryneiddig. Roedd Coediddig yn un o ffermydd lleol lle cafodd ysgol ei chynnal dros fisoedd y gaeaf yn y flynyddoedd 17 59 i 760. Tua 38 o ddisgyblion yn blant ac oedolion. Ac mewn cyfnod diweddarach bu John Williams Coediddig yn ysgrifennydd i fwrdd yr ysgol. Bu un cangen o deulu mam yn byw yn tŷ mawr Ffarcwrhos. Cafodd mam Gys, y mam mam, Gyda'r arian am fynychu'r ysgol yn ddi-dor dros gyfnod o saith mlynedd, cafodd tŷ ci mam ei eni yng Ngelliwrol yn 1825, ac fe ymfudodd brawd iddo i Ogledd America yn 1869, ac ers y llynedd mae Irfon wedi bod yn sgrifennu i'w ddisgynyddion yn Kansas yn rheolaidd. Mewn rhyw bythefnos fe fydd yr yn ar arwerthiant yn gythiwrol a dwi'n siŵr fod pawb sydd yma heddi yn dymuno'n dda i Tommy, Eira, Iona a Siân i'r dyfodol. Yn ffrind gore i yn yr ysgol oedd Eirios coediddig. A fel mae'n digwydd, Ceinwen, mam Eirios, oedd ffrind gore mam. Dawd clywed fod Eirios wedi derbyn yr MBE yn gynharach eleni. Llongyfarchiadau mawr i ti, Eirios. Wni ai ti yw'r person cyntaf ym Mhlwyf Pencarreg i dderbyn y fath anrhydedd? Beth bynnag, Da iawn ti. Diolch. Yn ddiweddar mae llawer o sôn wedi bod am arwyr megis Gareth Bale, Tim Peak, tîm Pêl-droed Cymru ac ati, ynddo fe. Ond mae gennym ni dipyn o arwyr yma'r prynhawn yma. A dwi am sôn am un yn arbennig, ac fel mae'n digwydd, mae'n eistedd fan hyn. Sôn am eiddig, dwi. Uh, bydd gai... Bydd geiaf diwethaf yn un hir i ni i gyd, ac yn ywedig i ni ym Mryneiddig, noesweithiau hir oedd y rhai hynny pan nad oedd yna olau yng Ngelli Ddewi. A diolch i'r drefn, ciliodd y tywyllwch am i gwellhadu ei ddug, a da beth yw cael dy gwmni di yma prynhawn mae ei ddug. Mae Eifi, wrth gwrs, yn un o'r bobl hynny a ail-sefydlodd y ffair. Gai ei longyfarch am ddod a ganfarwoldeb i'r ffair drwy wneud yn siŵr fod awyren Google Earth wedi hedfan dros y cae yma ar fore'r ffair yn 2009. Os edrychwch, 'y chi'n gweld y ca a'r ceir a pethau ar y ca, ynddo fe. Ar nodyn mwy difrifol, dyn ni gyd yn, yn wybodol bod yna rai wynebau nisie'r prynhawn yma. Nid yn unig i ni'n gweld eu heisiau fel rhai y bu'n ffyddlon a gweithgair i'r sioe, ond y bwysicaf oll, fel ffrindiau. Diolchwn am fod wedi cael cyfle i gyd gerdded rhan o'r daith yn eu cwmni.
Ga i ddymuno'n dda i'r Sioe a llongyfarch y Pwyllgor am eu gwaith caled yn ei threfnu